Kien mibgħut fil-Lvant mis-Serenissimo Winiakurt biex jitkixxef u jistħarreġ il-movimenti tal-armata Torka, ċertu wieħed Alonso Contreras, mil-limiti tal-provinċja ta' Kastilja li kien hawn bħala suldat privat. U meta kien hemm għamilha wkoll ta' suldat u baqa' jagħmel l-affarijiet tiegħu sakemm l-imsemmi Altezza Għalalu l-grazzja li jkun aċċettat fl-Ordni bħala servjente d'armi. F'wieħed mill kapitli ġenerali imsejħa minnu.
Dan Contreras kien imħarbat. U f'dak id-dokument, ittra miktuba minn Antoine de Paul, Il-Gran Mastru juri l-istmerrija tiegħu għall-fatt illi l-kursar famuż Alonso Contreras kien sar kavallier minkejja l-ħajja xellerata tiegħu. Iżda min kien Alonso Contreras u għalfejn din l-istmerrija kollha min-naħa tal-Gran Mastru? Ma, ta' biss għandna l-ikel!
Dak hemm. Għad iridu jieklu ħutek l-oħra kollha. Jien aqqas biss għandi x'niekol illum. Contreras kien ġej minn familja fqira minn Spanja. Kien it-tifel il-kbir fost xi għaxra. U oħra.
Din tal-logħob tal-karti trid taqtagħha. Kull ma taqla' titilfu fil-logħob. Trid tieqaf! Eh, ma ġieli rbaħt.
Mela. Tirbaħ darba u titlef mitt darba.
U ma, malli nara karti ngħid, sa naqla' xi ħaġa. Inkun nista' ngħinek. Għalhekk sejjer fuq ix-xwieni? Heq, taf int. Hemmhekk naqlagħha tajba żgur. Irrid neħles minn dal-misħut vizzju. Irrid nagħmel il-flus, ħa nkun nista' ngħinek tgħix ħajja aħjar. Imma ibni, inti żgur li din hi l-aħjar ħajja għalik? Il-ħajja tal-baħar iebsa, eh? Fiha ħafna taħwid u affarijiet oħra u ifhimni. Hekk nixtieq ma. Insir kunsar, niġġieled mat-torok, insir sinjur. Agħmel int mela. Imma oqgħod attent. Tinsiex. Int il-kbir fost ħutek u lil missierek tlifnih żgħir. Għad għandha ħafna bżonnok, Alonso! Ma tinkwetax. Żgur! Logħob tal-karti daqshekk! Żgur!
Tajjeb, għandek il-barka tiegħi mela. Kieku sewwa, eh? Issir tat-tajjeb. Issib xi waħda.

U ma, ħanajdlek, oqgħod attenta ta'. O ibni, kif ritni nħoħsibek lilek u l-ħutek. Laqwa li kolli xi ħaġa oħra diħla barra mill-ħjata. Awha. Għandi dawn. Għalik dawn kull mandi. Dawn mhux biex tonfoqhom fil-logħob. Dawn sakemm tidħollok l-ewwel paga. Qed tifhimni hux?
Aw sabiħa. Tiċ klim?
Contreras huwa iżża żoħ bla limiti. Kull tfajla li kien jara kien irid jaqbad magħha. Kien aggressiv u jingħad li kellu jitlaq minn Madrid għax kien qatel żagħżugħ. u eventwalment sab ruħu Malta. Wasal Malta lest biex jibda ħajja ġdida, imma mill-ewwel sa fis-saram. Issa ħassu illi kien liberu li jagħmel dak li jrid mingħajr ma ħadd jindaħallu. Ħassu li issa kien sar raġel f'art ġdida b'avventuri ġodda. U mill-ewwel bdiet l-ewwel avventura.
Slim, Miki. Ah, slim għalik, Moni. X'għandna tajjeb illum? Mhux xi daqsxejn le huwa s-soltu fal fuq ix-xuftejn jew kellha ddawwa xi waħda karti logħba. Le le seħbi ma rridx nitlef. Din ftit ħlewa tas-soltu. Ħlewa trejtu ħlewa nagħtik. Eh, Grazzi Musa. Hawn, sabi. Inti ħlewa trejt jew titħajjar id-dawwa xi waħda karti, ja? Id-dawwa karti tal-lobsija. Somma ndawwar għal biex ngħaddi ftit tal-ħin ta' Ma stenna naqra, inti mhux wieħed li tkun mas-sultan, inti ġiet tħufla hawnhekk biex tqisurna kif snawx. U ma tarax, jien għadni kemm wasal f'din il-gżira. U inni fuq il-baħar, u mejjed biex indawwar logħba karti. Hmm, isma' fuq kollox hawnhekk mhux dejjem nilagħbu għal gost imma kultant għal boqxiex ukoll. Ma stenna fuq kollox barron hija sabeb bħalik minn fejn se ġib il-boqxiex biex tilgħab kontrija.

Mela, flus.
Imma xorti mhux dejjem ġusta u korretta.
Ma domċ wisq ma tlift l-erba' muniti li tatni ommi. U għala tlift il-qmis u la xorti ta' kien id-deċidiet li titlaqni għal kollox spiċċajt bil-qalzit biss. U erġajt tlaqtlu fuq il-baħar. U għedt, Issa le! U għamilt minn kollox biex insir wieħed mill-aqwa kursara li kien hawn fil-Baħar Nofsani. U kelli sehem f'kemm il-priża tat-Torok. U dejjem ġej lura Malta biex nuri li issa jien insarraf xi ħaġa. U li rrid nieħu l-unuri li ħaqni, il-Kavallerat.
Kien qed jiġri li kien hemm ħafna mistoqsijiet bejn l-Inkwiżitur u l-Gran Mastru de Pol. Kemm ħawdu bejniethom. Ma setgħux jifhmu kif kelli daqstant qbid ta' għeġfna tat-Torok. Jiena kont ġeneruż mal-Ordni, mal-Inkwiżitur, mal-Knisja u ma' kull min kien hemm bżonn biex inżomm il-kwiet fuq ċerti affarijiet. U ma rridux ninsew affarijiet oħra. Ma rridx ninsa l-fatt li jien kont ġuvni li nieħu gost f'xi ġlieda u mhux l-ewwel darba li xaqqejt lil xi ħadd. Ħaqq, kien ikolli ħafna avventuri man-nisa. U kien hemm aktar inkwiet.
Għamlu minn kollox biex iħammġuni, u għamlu kull mezz biex ikeċċuni. Ma rridunix insir parti mill-ordni. Għalhekk rrid nieħu azzjoni oħra. Azzjoni għaqlija. Azzjoni li qatt ma stennewha.
U ġara illi ittieħed vot fil-Kunsill u Contreras ġie approvat unanimament. Iva, minn kulħadd, biex issa sar Fra Alonso Contreras, kavallier servjent fl-armi, l-iktar grad baxx fost dawk tal-kavallieri, imma dejjem titlu kavalleresk. Fil-fatt l-Ordni kellha fi ħdanha diversi gradi. Il-grad ta' Kavallier tal-Ġustizzja kien riżervat normalment għal dawk ta' dixxendenza nobbli. Imbagħad, kelk il-Kavallier tal-Grazzja, għal dawk li kellhom il-flus u xi ħabib fi grad għoli. Kavallier Kappillan Kavalleresk kien riservat għall-qassisin u fl-aħħar kellek il-grad ta' Kavallier Servient fl-Armi, l-iktar grad baxx imma xorta grad ta' Kavallier tal-Ordni ta' San Ġwann. U hekk sirt Kavallier.
Mur għidilha lil ommi Margerita, Alla jaħfrilha. Naħseb li qed tarani u titlob għalija għax dejjem hi qed tgħinni żgur. Il-Gran Mastru De Paul kien irrabjat għall-fatt li Contreras kien sar Kavallier. Kien Kavallier mill-agħar, lagħbi, midaj, ħalliel. Dan ix-xellerat ma jistax jaqpa' Kavallier. Issa li nafu x'inhu. Midaj? kull att kontra t-twemmin tal-Knisja u għandi l-provi u x-xhieda ta' Fra Roberto stess. U x'inhi din ix-xhieda? U int qed tgħid li dan, illi issa sar Fra Alonso Contreras, kien jgħid illi kien lest illi jiċħad il-fidi Nisranija? Mhux talli hekk, Eċċellenza. Talli darba minnhom, fil-preżenza ta' għadd ta' baħrin, Hekk kif konna qrib il-gżira ta' Stampalja, dan qabad ħwejġu kollha bl-intenzjoni li jmur fil-Kastell tat-Torok u jsir Musulman. Aħna, jien u sħabi żammejnieh u tlabnieh biex imur lura minn din id-deċiżjoni tiegħu. Għandek xi età ta' dan, hux? Iva, għandek lista hawnhekk, Eċċellenza.
Il-Gran Mastru baqa' determinat li jasal għal ħsiebu. Iżda iż-żmien għadda u Contreras kompla bis-suċċessi tiegħu bħala kursar, li għamluh dejjem aktar u aktar magħruf. Imma ma kontx kuntent li kont biss kavallier servili tal-armi. Il-kelma servili bdiet tirritani. Ma tarax? Jien Alonso Contreras, il-fqir ta' Madrid, ridt wisq aktar. Tlabt udjenza mal-Papa. U laqgħani għax irranġajt ma' xi ħadd, insomma. U rnexxieli li l-Papa lili jagħtini udjenza waħdi. Personali. Kemm bews tal-idejn u nkini! U wara ċ-ċerimonji ta' rispett, intfajt għall-kubtejja avolja l-qdusija tiegħu ma ridx. U bdejt nirrakonta. Spjegajtlu kemm għamil ġid li knisja Kattolika, kemm tajt teżori li l-Knisja, kemm iddefendejt li l-Knisja. Il-Papa fis-sapjenza tiegħu meta ra kemm kont Kattoliku ferventi, kiteb lil Gran Mastru tal-Ordni ta' San Ġwann biex jien niġi milquħ fih dan l-Ordni bħala Kavallier di Grazzja. l-aqwa grad kavalleresk, ftit passi l-bogħod mill-Gran Maġisteru. Jekk tkun trid fil-ħajja tasal. Imma titkun
U hekk Contreras jiġi mill-uħ fiħdan l-ordni ġerosolmitana ta' San Ġwan bħala Kavaljere di Grazzja, l-ola grat li qatt seta' jilħaq. Filwaqt li l-Gran Mastru u l-Inkwiżitur jgħannquh bħall-aħwa. Minkejja għadd ta' privileġġi mogħtija mill-Ordni lil Contreras, kien brevi li permezz tiegħu Fra Alonso ngħatab lura 29 sena anzjanità li qajjem furur kbir fi ħdan l-Ordni. Tant, illi l-Gran Mastru Antoine de Paul ħa l-inizjattiva li jikteb personalment lill-Ambaxxatur tal-Ordni fil-Vatikan u lin-neputijiet tal-Papa. Francesco u Antonio Barberini. Wara ħafna ittri, diplomaziji u manuvri li juru kemm kellu ħajja xxellerata, Alonso Contreras iddeċieda illi jagħmel irtirata strateġika bil-pulit u ħa l-inizjattiva illi jiċħad minn jeddu l-privileġġi mogħtija lilu permezz ta' att notarili ffirmat nhar it-tlettax ta' Frar 1631 ġewwa Ruma. U b'hekk ċħadt id-drittijiet tiegħi u l-beni kollha li kien jagħtini dak il-brevi tal-Papa. Sempliċement biex inġib lura l-kwiet u l-paċi fl-ordni. U hekk Contreras, minn qattiel ħalliel u lagħbi, sar eroj. Minn lagħbi, għal kursar kriminal u qattiel, sa ma sar Kavallier tal-Ordni ta' San Ġwann, b'għadd ta' promozzjonijiet u privilleġġi. Storja ta' bniedem li għex ta' kriminal u miet ta' eroj għax għaraf jiċħad dak li qatt ma kien tiegħu bi dritt. Ġrajja affaxxinanti li nsibuha fil-Bibljoteka Nazzjonali tal-Belt Valletta flimkien ma' għadd ġmielu ta' karta li tiswa mitt qlu deheb.